Seret, production diýmek näme? Oň näme tapawudy bar obyçny studiýadan?
E biz production işläp göremzak ýöne production diýlende meň gözüme gelýän zada bir hemme zat ullan, hemme zat kynlaşdyrylan, hemme zat hilli. E, Tehnikaňam hemme zady bar. Bir başyna barylanda telefonly barylmaýan studiýa ýaly bir zat gözüme gelýär-de. Meselem, şuňa prisoska oturdyp, kak položyn bärden çyra berip, işläňde-de bu ýygyrtlary aýyryp, garnam çek.
Ýok, indi ada production diýeňde, şu production sözüni şoň üçin Ýok, indi men men goşulanymyň sebäbi production bolanda gerimi giň bolýamyka diýýän. Meselem, diňe biz studio bolanda men podsoznaniýamda toý almaly. Production bolanda gepleşikden konsert, zatdan, hemme zatdan baş çykýan bolmaly, reklama bolsun, näme bolsun. Ýöne biziň diňe klip edemizok-da ada. Diňe klip edem. Näme üçin? Klip sag bolsun aýtmaýan bir kär diýilýär, bilýäňmi? O klibem men şolar ýaly görýän. Şo klibi sen et, et, et, et, nikomu niçem nişto ne dokažeš. Bir. Ondan hem her kim öz oňarýan işini etse o. Internet ada production diýeňde meň üçin-ä şeýle, köpçülik üçin hem şeýlemikä diýýän. Birinji göz öňüne gelýän ete love story. Näçeräk bolandyr love story şu wada çenli düşüreniňiz? Hasaby ýöreýärmi ýa hasaby ýokmy? Aý bolýa hasap. Ýok hasap hemmesi gör, aý hemmesi-ä däldir, goýulmaýanam kän-ä. Sebäbi köp klient näme diýýär, borla edýär, biz özümiz üçin dursun, bolýar diýýän. Käbiri näme üçin goýmadyň diýip hem yrsarýarlar. Ho. Arada näme üçin goýmadyň diýip toý atmaýan etdiler-ä bizden. Siz bize göwnüňiz ýetenokmy diýip. Ewa. Şolar ýaly boldy. Oba, başga studiýa gitdiler. Biz hem ýok diýýäs-de, onda diýýär siz goýmaýan bolsaňyz, size siziň diýýär şo işiňize göwnüňiz ýeten däldir diýýär. Hakykatdan hem şeýle boldy-da. Şoň üçin hem diýip, At meni. Hakykatdan hem şeýle boldy, göwnüňiz ýetmedimi? Indi göwnüňiz ýetmedi däl, iş gowy, ýöne täzeçillik ýok. Täzeçillik etmek üçin hem belli bir býujet sarp etmeli bolýar. Meselem, arak ýaly pianinany kölüň gyrasyna eltjek bolsaň, çykdaýjysy bolýar-da. Iň bolmanda el güýji bolýar o taýda. Onuň e, bir üýtgeşik bir zat bolmasa, dogrusy goýulanogam. ýa bir aýdymçy ýaşlara ýörite aýdym düzüp bir üýtgeşik aýdym bolmasa ýa kadr üýtgeşik bolsa ýa ýaşlaň özüniň bir harizmasy bolup üýtgeşik e, berilmese kän bir goýlup barlanokda hem iş idealny bolmaýar ondan ýöne adany love story bilen tanaýanlyklary iki tarap bar hem begenýäň hem dogrusy biraz gynanýaň men görkezjek bolýanym hemme taraplaýyn. Hawa. A bizi diňe Love Store diýip tanaýarlar. Olam bir dogram dälmi ka diýýän men. Bir zatda iň ökdesi bolmak, iň gowusy bolmak erbedem däl. Köplenç uniwersal bolsa, dwa w odnom bolsa gaty gowy bolmaýar hili. Teleke çagalarymyzyň biri batda. Iki-üç sany iş alyp barýar ol. Muň diýen bir sözi bar. Biz diýýär hemme işde birinji bolmaklygymyzyň zerurçylygy ýok diýýär. Birnäçe işde ikinji, üçünji bolaly diýýär. Onnoň bize diňe toý diýip tanamaklary dogrumy? Biz konsert edip bilýärkäk, biz gepleşik edip bilýärkäk. Men şony nädogry görýän, şoň üçin şeýdýän. Toý almakda iň kyn moment haýsy moment? To ýest izdержки professiýa diýilýär däl, her bir işiň kyn ýeri bolýar. Ine şu tarabyna şu tak gelýär welin, Totaý köplenç ha montaž kyn. Montaž kyn.
Toýy geçen adam göni näme isleýä? Han toýum diýä. Göni men toýumy görjek diýä. Toýuny ýetişdirip bermek üçin hem tiz-tiz işlemeli. Tiz-tiz işlejek bolsaň hem hiline täsir etjek bolýa. Iň kyn ýeri montaž bolýa. Tä sünnäläp her kimiň, her kliýendiň, müşderiň öz islegine görä berjek bolsaň, montažly ýeri egleýär. Meselem, biri gelýär dä inim diýýär, Meň diýýär dogan-garyndaşlarym ýok diýýär, özüm ýok, az diýýär. Biz hemme zady berjek bolýasda. Käbir toý eýeleri ýa öýlenýän oglan, durmuşa çykýan gyz diňe özüni göresi gelýär daşyndan. Men toý etdim, näme üçin diňe men däl diýýär. Käbiri diňe özüni goýýan welin, Hany meň myhmanlarym diýýär. O 500-600 adamy üns berýän bolsaň, kä iýuçy otyrkalaram goýdurýas-da, şoň üçin hökman alýas. Şeýde, şeýde, şeýde, şeýde, öňler iki kamerada alynýan bolsa, ýedi kamera ýetdim, sekiz kamera ýetdi bir toýda. Sebäbi hemme zady biz alýas, ondan müşderi näme isleýär, hä, muny goý, ony goý, şoňa görä. goýberýäs. Esas zat elimizde material bar. Esasy sorajak zadym tas ýatdan çykan ekeni. Näme diýdiň Gümür Ýamyrda men barada? Integem göremak da şo taýyn men. Näme üçin?
Men başlaýan hä, bäş minut görýän, bir zada ünsüm bilen ýaňky diýşiň ýaly-da, iki sagat, iki sagatlap görüp bolanok. Süleýman sorag berdi, kim bilen işleşmek ýeňil diýip. Aslynda aýdymçylaň kyn aýdymçylardan neme klipçilerden sorady haýsy aýdymçylar bilen işleşmek ýeňil diýip. Men hem aýdymçylaryň içinde nä diňe Rüstem bilen işleşýän alyp baryjylary aýdaýyn diýdim gepleşik etjek bolsak diýdim. Goçmyrat bilen işleşer ýaly diýdim. Edil gruba diýdim şu wagt bolýan ýöne. Goçmyrat bilen bir zat etjek bolsaň 7 gezek test etmeli. Edilişi proýekt edilişimiz ýaly. O ilki kamerada barlap görmeli, ondan ýene bir zat, ýene bir zat. Iň soňunda da telefonyny almaly. O işleşmek agyr. O da şol adam, biram ýagşy bilen işleşmek agyr diýdim. Galany bilen, galan ýanym Guwanç we Begmyrat we Kerim bar, ýeňil we Muhammet bar. Hmm. Siz has talapçyl. Onuň üýtgeşik bir zat edýändirin öýdýäňiz. Aslynda ýeňiljek garap şeý diýipçike geçip gidibermeli ýerem durýaňyz-da bilýäňmi? Ýöne hakykatdan hem şeýle boýun galýan. Men 100% ylalaşýan. Men özüm bilen işleşip bilmeýädim. Beýleki studiýalardan haýsyny gowy görýäň işlerini?
Haýsy işlerini diýen sorag bada, hersiniň öz ýeri bada. Meselem, ak kepderiň toý alyp gidişine men hormat goýýan. Häzir-häzirlerem näçe kän studiýa çyksa-da öz aktualnostyny ýitirenok. Toýlary alyp bilýär şol. Toý, toý prosesi. Bysymylla sadakasyndan başsallysyna çenli-de gaty gowy. ökde professional oglanlaram kadrlarynada söz ýok. Art production kliplerini gaty gowulady. Şu wagt nomer 1 diýsemem men hiç il ýalňyşmanyn. Köp sungat işgärleri, aýdymçylaram şoňa barýar. E, ýagşy şowuň mnogogran e, köp taraplaýynlygy gowy. Meselem bize jaň edip sizde depçiler barmy diýýärler-de. Hmm. Ha, значит, Şol oglan şony ýöredip bilipdir şol depçileň hem komplekt gitýänligini diýýän. Kimden täzelige garaşýaň? Kimiň işlerini gowy görýäň? Aýdymçy bolsun, tapawudy ýok. Myradyň soňky edýän işlerini gowy görýän Myrat Mollaň. Bir klip bolsun, film bolsun, kän zatlary ýen-de döredip biljek oglan. Batyr Batyrow baýna ýalta dos. Gaty ýalta hä ýöne bir et çek bolsa şol gaty üýtgeşik gowy zatlar edip bilerdi. Başga kimden men üýtse Muhammetden gowy zatlara garaşýan Mamedow. Şu wagt täze dyhanya da biziň dilimizde.
Men bara başda düşünmedim oň diline. Bir özboluşlylyk bar nemesinde. Alyp barşynda da gürleşinde de bir hili. Aý, täze zat, meň pikirimçe, lýuboý täze zady öwrenişmeli-dä. Hawa. Men şoň ýumoryny öwrenişdim öýdýän. Şeýlemi? Soň stendapyny gördüm, gowy gördüm. Arada Aşgabat restoranynda-da bir konsert berdi täze stendaby bilen. Habarym bar, görmedim men ony. Hawa, indi ony entek materialynam alyp göremzok, ýöne täzedenem ýazmagymyz mümkin, ikinji seriýasy bolýar, o-da gaty gyzykly. Bazar bilen bagly stendaby. Ana şo, şol oglanlardan garaşyp bolýar, seýä olar hemişe bir zadyň gözleginde-de, hemişe e, näme edip bor, esasy zadam ýaňky aýdanyň hiç sen bir döredijilik adamsyn birinji bilen zaýalajak zat e, şol işden näde gazanyp bolýar diýse boldy şol duran ýerinde şol nokat çoň bilen hemme zat gutarýar da sebäbi Döredijilikde gazanjyň gürrüňi ediljek bolsa onda bolmaýa. Adaň hemme işlerini gördüňmi? Ýok hemme işini.
Hemme işini görmek. Mümkinmi bir hemme işini görmek? Mümkinle ine.
Hepdäňe iki sany post goýulýar. Ýok hemme işini. Indi şol edilen işleň bir iň bäh ine şuna bir arman edipdirler-aý diýýän ýekeje işiň.
Atam men bar-a soňky döwür bir döwür görülýärdi. O Şo bir döwür göreniňem bolsa, sen gaçjak bolma soragdan. Ýok, gaçjak bolam, ak men doly jogap berjek bilen. Myş-myş döwri bar-a. Hä. Şo döwürler nä görülýärdi. Ýagşy şowuň ýaňy çykan wagty. Onnoň myş-myş diýdi, Mergeniň gepleşikleri bir hili şo döwür has bir hili. Hemme kişi aýak üstünde bir zatlar etjek bolup şeýledi. Görülýädem. Indi soňky döwür Praktitski hiç zat göremok. Sebäp?
Biziň wagt ýok. Wagt ýok. Ýöne adam isleýän zadyna wagt tapýar, islegem ýok öýdýän. Isleg döredip bilemzok-da onda. Ýa näme görülýär? Näme görülýär? Esasy gysga zatlar görülýär. Hawa.
Çynymy aýdaýyn, Love Story-ni toýda göräýmesem, ýörite şeýdip telefonda görübilemok. Şu myş-myşyň gürrüňini etdik-ä ýaňy. Hawa. Myş-myşyň gürrüňini etdik-ä ýaňy onnoň. Şonda senem bir ýazmaly etdik. Aha.
Materialam çöpledik. Şu wagtdan bar şo materiallar. Ýazaýalymy şony? Şo gep gürrüňleň kim diýenligini bilip. Ýazaly.
Myrat tapmaly onuň üçin. Myrat, aç öňden bäri şoň pikirinde otyr, şo myş-myş gowy boldy şo gepleşik diýip.

Okaýan kini a. Segsen sekiz.
Janan merkeziniň şahamçalary ähli welaýatlarda hereket edýär. Janan, ýokary hil we kepillik.
Men soraýyn-da şunda. Açybereýinmi? Kapuçino.
Kiçisini alan soň goý maňa. Bolýar. Janan diýip tanaýaňmy bir zatlar? Hawa. Diňledim şu wagt. Reklama gitdimi? Hawa.
Okamak diýip okaýan ekeni. Ýa reklama zat käwagt okalýar. Goşýaňmy şeker goşýaňmy? Şekermi?
Goşmaly da. Şolar ýaly. Onda myş-myşy ýazýan bolduk. Daway. Hormatly Myrat Mollaýew. Öňki ýygnanan gepleriň üstüni dolduryp, Goçmyradyň ýanyna bir gep etmäge baraly. Sada söz bilen.
Hawa.
Gaty gowy gördüler şony. Gowy garşyladylar. Men özüm hem şoňa balet edýärdim. Gowy temalaň bar sen öz durmuşyňda. Ýöne şu taýynam goýgun. Näme üçin gelesin gelen agşam? Gelesim gelýär. Sen asyl ýöne
maşgala durmuşyňy, maşgala daky bolup geçýän zatlaryň kän bir ile ýaýaňok ha. Hawa.
Bir näme bir şeýle bolýamy ýa öz prinsipiňmi şol? E, ýörite edemak öz özünden şol. Kän şoňa bir bilemak öz özünden bolýar şol.
Sada söz bilen ede şoň üçin gelmedi. Ýok. Arada Resul diýýär-de. Mähirli ýol. Näme üçin diýýär şo gepleşigiňi aýyrdyň diýýärdi. Menem diýýän, wah oňa boş wagt gerek, el gerek. E apatik bahanalar başlatda. Ondan Goçmyratdadam ýazaý diýýärdi. Goçmyradyň takoý temasy bar diýdim. Şony aýdyp berse diýdim. Şoň aýdyp beren gürrüňiniň gaty kän adamlar diňläp bir umytda umyt berip bilýär şol adam şol gürrüňi bilen diýende, şol sada sözi bilen diýende. Ýöne Eden ok diýip düşündirýän. Ony başyny men başlamalymy aslynda? Sadasy, hawa. Gutardy sen başlaýança.
aslynda başynda gelmelidim men oň.
Onda ýazýasmy şony? Dawaý şoň bilen biziňem açdygymyz bolsun. Aslynda gelesim gelýär meň. Gürrüň tapamak, tema tapamak gürrüň bermäge. Ol seň diýýän gürrüňiň ol gaty şahsy bir has neme bolýar, şony birazajyk ýaýdanýan. Ýöne eger
şol gürrüňiň adamlara peýda getirjegini bilseňem, Şo seni uspakaýt edenokmy? Aý ýok. On ýaly ne takoý cynoý. Bäh. Şötki liçnoý öte liçnoý. Eýlemi ýa. Orta goýasym gelenok. Gyzykly gaty gyzykly gürrüň ol. intriga döredýän mamamyz hem mümkin şu wagt welin. Men sana Öwez diýem aga, Öwez diýseler bar a, bir sen hakda däl ýaly muny. Men Ataş diýip başdan Ataş, Ataş, Atam öwrenşipdirin. Ýöne sana Öwez diýen köpeýdýän a Ataşdan. Ýa dost ýarlaňda Öwez diýen ýok. Şeýlemi? Bir öýdäki diýek a, Öwez dur. gitdi. Gahary gelende. Menem Kakajanowna diýýän. Şeýdip medeniýetliräk gürleşýäs öýde. Esasanam bir açyk sözümiz azaşsa zat etse. Öwez berdi öýde produkty gutardy zat. Beýlerägine seret. Menem bolýa Merjen Kakajanowna. Siziň arzaňyz kabul edildi. Üstünde işläris diýýän. Ondan gidýän bazara.